Adam maşyna hyzmat etmeli däl, maşyn adama hyzmat etmeli. Az serişdeden ýokary hil bolmaly. Maksimum amatly ýokary hilli. Sakiçi Toyoda. Toyota kompaniýasynyň politika şol. Ana näme üçindir Toyotany gorýas, ana näme üçin Toyota döwlenok.
Bugünki wideomyzda Toyotanyň taryhy barada has giňişleýin ýagdaýda we Näme üçin Türkmenistanda ýurdumyzda Toyota-ny has köp saýlap alýar we Toyota hakynda başga maglumatlary elbetde Daýkadan öwrenýäs. Soraglar taýynladym we bu soraglary Daýka özüne ýagny Daýança soramaly. Indi köpüsi Daýko diýip tanaýar. Isleseňiz Daýanç diýiň, isleseňiz Daýko diýiň. Indi öýdäki doganlarym, ejem, dagam Daýko diýýärler.
Ikinji adyňa hoş geldiň diýýär. Ikinji adym.
Toyota kompaniýasynyň taryhy 1933-nji ýylda başlaýar we ilkinji maşynlary Toyota A-bir we Toyota G-bir. Toyota kompaniýasy 1936-njy ýylda ilkinji ýolagçyly maşynyny öndürip başlaýar. Bu-da Toyota A-A. görnüşi. Ikinji dünýä urşy döwründe Toyota harby maşynlary döretýärdi we uruş gutarandan soň Toyota kompaniýasy agyr maliýe kynçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. We bu ýerde Toyota kompaniýasynyň öwrenen bir zady bar. We bu-da Daýkaň wideoň başyndaky aýdan zady az serişdeden ýokary hil döretmek. Toyota-nyň dünýädäki soňky üstünligi hem mundan soň başlaýar. Toyota bir müň dokuz ýüz elli birinji ýylda harby ulag hökmünde Toyota Land Cruiser döretýär we bu maşyn Toyota-ny dünýäde tanalmagyna sebäp bolýar. Ondan soň bir müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylda Toyota-nyň dünýäde iň köp satylan maşynlarynyň biri bolan Corolla döräp başlaýar. Soň bolsa Lexus dünýäsi, bu bolsa bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda başlaýar we munuň gysgaça taryhyny Daýanç daýka gürrüň bersin. Lexus-y Toyota kompaniýa döredende, başga markalar bilen konkurensiýa etmek üçin döredýär. O nähilek bolýar? Toyota, arzan, amatly wariant, Lexus, gymmadrak, lýuksowy wariandy. Başda Lexus çykarylanda-da, Amerikan bazaryna eksport etmek üçin çykarylýar. Iňlisçe şu ýerde ýazylyşyny häzir goýalyň. Luxury export USA diýip çykýar-da indi. Şo taýda başdaky sözlerinden emele gelen. Şeýdibem Lexus sözi emele gelýär. Bir müň dokuz ýüz dogsan ýedinji ýyla gelenimizde bolsa Toyota-nyň gibrid rewolýusiýasy başlaýar. Bu-da Toyota Prius. Toyota Prius dünýäde iň meşhur bolan gibrid awtoulaglaryň biridi. Toyota Prius-y köp ýurtlar taksi hökmünde ulanylýar. Gibrid bolany üçin benzin az ýakýar. Daşary ýurtlarda-da benzin gymmat, bilýäňiz. Şonuň üçin hem köp ýurtlarda imенно Toyota Prius taksi hökmünde ulanylýar. Azerbaýjana bardym, Gruziýa bardym. Şonda O taýda Bolt diýip bardy. Bolt taksi çagaramda, ikisinde-de Toyota Prius geldi. Indi daýkam rahatlaýas. Ýaňa dim-dik oturyp gürrüň berip başladyk. Indi öz dilimize geçäýeli. Hawa. Sada we.
Öz stilimizde. Hawa. Näme üçin Toyota köp saryk alýar? Näme üçin Toyota has köp isleg bildirilýär Toyota garşy? Biziň ýurdumyzda bilşiňiz ýaly nomer aden maşyn Toyota. Toyota we Lexus. Men häzir Toyota diýemde, Lexusam awtomat şoňa goşaýyn, sebäbi ikisi bir kompaniýa, ikisi konkurent däldir, ikisi bir kompaniýa. Şol bir adamyň, başlyklary şol bir zat, prosto bu maşyn gymmadrak barýandy, bu-da arzanrak barýandy, şeýleräk. Näme üçin Toyota? Ýaňky aýdan sözüm, amatly baha, ýokary hil. Biziň adamlarymyz Toyota uje öz doganyna, öz garyndaşyna ynanýar, öz ýakynyna ynanýan ýaly ynanýar. Bilýär şu maşyn hiç wagt şuny ýolda goýmaýar. Döwläýen ýagdaýynda-da zapçastleri bar, ussalarymyz oňaryp bilýär we amatly çykýar. Zapçastler hem amatly çykýar, ussa haky hem amatly çykýar. Häzir men Generskiýa getirip ussa goýýan, bäş ýüz dollar alýar, Dut Camry-ni ussa goýýan,
50 dollar alýar. 50 dollar alýar. O da çykanok. Ana, şondan. Hem zapçasti bar, hem gowy. Maşynyň özi hem gowy. Daýka, näme üçin Toyota marka, Toyota maşynlary beýleki maşynlara garanda has az döwülýär? Toyota'ň aýratynam öňküleriniň kaçestasy has gowy ýalak bolup dur, şu wagtky wideolary mydam görensiňiz oglanlar bilen. Soňky wagt Toyota'ň kaçestasyna birazçyk pretenziýa bar, näme üçin? Korobkaň duran ýeri bar, motoryň duran ýeri bar. Ol näme üçindigini bilemok. Zawodskoý biragam çykyp biler. Belki biziň öňümizdenem indi çykýandyr. Sebäbi TikTok platforma, Instagram platforma şu wagt ýaryp dur-a. Ussalaňam hemmesi şo taýda. Belki öňem duty kemrlaram durandyr. Ýöne biziň habarymyz ýok. Indi biz görüp bilýäs. Onnoň Land üç ýüzüň motorynyň duranyny gördük. Ýigrimi bir Haýlandyryň korobkasynyň duranyny gördük. Diňe men däl, oglanlaram TikTok platformany ulanýar. Korobkaçy, korobka oňarýan oglanlary görýänsiňiz hemmesini. Häzir atlaryny bir-birden aýdyp oturjak ýok. Hemmesinden ýaly ussalar meň özüm yzarlaýan, özüm görýän, maňa gyzykly sebäbi olaryň edýän zady şondan bilýän. Haýran galdym. Näme üçin ýigrimi bir haýlandyryň korobkasy durdy? Bary-ýogy bäş ýyl boldy. Näme üçin meň Duty Camry-ma ýigrimi ýyl boldy hiç zat bolanok intäk? Ana şonysy bar. Oň sebäbini men bilemok. Ussalardan soramaly. Her hili zat bolup biler. Ýöne gitdigiçe maşynlar çylşyrymlaşýar. Gitdigiçe. Sekiz skor boldy indi. Öňkiler bäş dört skordy. Bäş dört skordy. Belli zat korobka hem zat i içiniň mehanizmleri az. Sekiz skorda has köp. Döwülmäne zat kän. Aýdýara, näme üçin Pradada siz diýä, bu demir goýýaňyz, silindr dälde diýä. Şoda döwülmesin diýä-de, näçe az zat goýsaň, şonça döwülmeýä. Şo sebäpdenem Toyota kompaniýasy Üýtgeşik bir tehnologiýa ýa bir giden zatlar goşanak öz maşyny. Häzir şu hytaý maşynlarynyň funksiýasyny gördüňä? Bir sany kitap okap dynmaly-da, öwrenmek üçin hemme zadyny. Indi Toyota-da goşa ugrady, sebäbi dünýä trend boldy-da ol. Şondan, şondanam indi Toyota has köpräk döwledi öňküden. Bu meň pikirim. Ine, mysal üçin seň özüňde duty kemer bar, dogry. Ýyl 2005 ýa 2004 dir, dogry. 2005. Ýani 20 ýylyň maşyny bolýar, dogry. Şol näme üçin şu wagtky täze maşynlaryň bilen bahasy deň?
Ana, gowy sorag. Kän adam soraýar, 21 kemer bilen hakykatdan hem bahasy deň, girip görseňiz 15 müňe-de durandyr, 20 müňe-de duty kemer durandyr. Edil biziňkä 15-20 müň dollarlyk däl, ýöne serawna gymmadrak-da häzir deňeşdirsek. Ýaňky aýdan zatlam, zapçästi, täze modellere garanda, has amatlyrak çykýar. Angar zapçästleridir. Ýöne magazin zapçästleri, daže täze model has arzanam çykaýýar. Angar zapçästler könäňki amatlyrak bolýar-da. Ýöne gaty köne maşynlar, häzir Samsy Camry bar indi bizde, togsan bäşinji ýyl Camrysy, şonuň kapody gaty gymmat. Ýigrimi bir Camryň kapody arzan-da şondan. Gaty köne ýitip barýan maşynlaram zapçastlar gymmatrak bolýandyr. Ana ony bellige alaly. Onuň ýaňky zapçastlary arzanrak i ýaňky aýdan zadym başda döwülenok. Hakykatdanam realny men şo maşyny hiç ýyl döwülen wagtyny göremok. Hadowoý geçip gördüm şo maşyny alyp bir arada grzinjik çalyşdym olar bir on dollar, ýigrimi dollar, otuz dollar. Indi dollarda aýtýanymyň sebäbi daşary ýurtda okaýan, görýän oglanlaram biler ýaly. Toyota üns berip görsek, kän dizaýn üýtgedenok. Dogrymy? Hawa, şol bir zat. Içen şol bir motor, şol bir motory 10 ýyllap goýup bilýär Toyota kompaniýasy. Oňam sebäbi bahasynyň amatly bolýar, hemem ýaňky aýdan zadymy döwülmeýär. Sebäbi şol bir zady ýöne gaýtalap dursaň, sen prçinasyny tapýaňok. Prçinsiz bolýar. Häzir täze motor çykanda her gezek adamlar samneniýa aýtýada ýada täze model çykanda ynha ýigrimi dört RX çykdy bolin ýigri ynha şu wagt şony montaž etýär degler ýigrimi bir RX gowy dälär ýigrimi dört eýle şoň ýalak täze zat başda çykanda birazjyk bolýar ondan soň özleri düzedýärler ony restaýlingda düzelýär. Her wagt restarningde dödýändiler, mysal üçin iki müň bäş Titanik awalan kän halanoklar, iki müň ony, on ikini wapşe dälräk getiren, näme üçin, şol restarningde öňki ba hemme problemasyny restarningde dödýärler, onda kuzwa zat üýtgänok, farajyklar zatlar üýtgeýär çalaja, restarning da indi bir aswžit eden ýalak bolýaň da öýi. Biriniň ýanyna işi name edenler bar, howwa, şuny düzedik goýarýar, hemme prichinalaryny dödedýärler özleri. Dogry.
Şu taýda meniňem iň köp gyzyklanýan zadym şu. Näme üçin Türkmenistanda, ýurdumyzda Toyota kän?
Toyota diňe biziň ýurdumyzda däl, Toyota tutuş dünýäde kän. Iň köp satylýan maşynlaryň biri Toyota. Ondan bizem dünýä trendinde. Şondan ýene bir zat bar. Amatly baha, ýokary hil. Ana şondan. Häzir konkurentlaram bar bularyň. Hytaý maşynlary, Koreýaň maşynlary, Kia Hyundai'm erbet diýjek ýaly men. Hytaý maşynlaram erbet diýjek ýaly, ýöne hemmesi däl, içinden gowusyny saýlap almaly.
Hawa.
A Toyota'da uje biz bilýäs-ä näme alasymyz gelýän. Hytaý maşynlary häzir görkezip, şunuň içinden gowusyny saýla diýseň, hemme kişi saýlap bilmeýär ony. Toyotany çynyň gowusyny saýla diýseň, lýuboýyny alaňda da gowy. Düşündiňiz? Ana şonuň ýaly. Düşünýän uje bilýän zadymyz, şondan hem biziň halkymyzyň talaby şol. Ýene bir zat, biziň halkymyzyň osnownoý köpüsi, ynha meň öz doganlarym hem şeýle, maşyny şo ýaňky, Toyota kompaniýasynyň eýesi, ýagny düzüjisiniň aýdan sözi, Men maşyny ellejek gälde, maşyn maňa hyzmat etsin diýýär. Ýagyň käwagt çalşýar, diňe basmaly, sürmeli, eşek edip ulanmaly. Maksimum şo maşyny beren puluny halallamaly-la, ulanmaly. Ana, köp adamyň pikirine-de şol. Şondanam sen özüň Mersedes sürdüň-ä? Ýa-a. Mersedes ýeke jussaň bardy seň. Aýtma. Gidýäň, oňa haýyşt et. Ä meň bolsa lýuboý ussa meň ussam. Düşündiň? Toýota sürseň, lýuboý ussa seň ussaň. Lýuboýuna barsaň oňaryp ber, sen bir adama zawisim däl. Ýa ýeke jangara barýardyň, olaram diýen bahasyna satýar saňa. Ýa-a. Men barýan, Awtogunda barýan, Awtogund gymmat diýse, oňa barýan, o gymmat diýse, oňa barýan.
Özüm usta boldum. Özüm usta boldum.
Soň e, Mercedesden soň BMW-e geçildi. BMW nasosyny özüm çalyşdym da. Gözüm öyle. Öwrenirsin. Uşada BMW sürseň, Mercedes sürseň, dostuň Zabur, Azabat, Zat bolýa diýär. Neme bir sany prikol wideo bar. E, bir arzuw etdi. E, BMW alsam gyzlar men neme der, näme zat diýär. Ondan soň ýerine ustalar bar diýär. Hakyky şol. Ýöne biz häzir BMW Mercedes diýäs-ä, eger-de oň paketini alsak ýa-da ýyl täzeje çalyja sürülerini alyp bilsek, olaram elbetde kaprizini döretmeýär. Ýöne BMW Mercedes-iň politikasy şol, gaty gowy zat çykarýar, bäş ýyl, ondan soň bir döwli ugrasa, o maşyn ondan soň sen ulanýar-da, sen ony nädip. Domino täsiri ýaly sähelçe bir gitjik zat ýykylýar ondan soň. Ýene bir zat-da, Bizde hem bolsa ony oňarman bilen oňaryp bilýänlerem nähili zady. Häzir Toyota gaty kän bolansoň şol bir zada bir gidip okamak gerek dälde günde oňaryp bolan. Häzir biziň ussalarymyz Toyota oňarýan ussalarymyzda dünýä standardyna talaba laýyk gelýän oglanlar bar mysal üçin inženerler. Şolar bilen arkaýyn gidişip bilýär diplomy ýok bolsada, şol ugurdan okamadyk bolsada. Sebäbi näme? Günde oňaryp oturan zady praktika bilen eýleki teoriýa deň gelenok-a, bilemok. Aa. Praktikada öwrenseň wapşe başgaça zat bolýar. Ussalamyz diýjek zadym bir gaty ökde-daraý mesele ýok, lýuboý tarapdan kuzow oňarmalymy, kraska sepmelimi, häzir kraska maşynyň reňkini öwrenlerinde zawodskoý ýaly edýärler, daže priborda goýuňda zawodskoý milimetrini çykar ýa dara indi näme diýler şoňa. Şony çykar. Bir zat bilen baglaýarlar maga bir zat bilen. Men onda barlap görmedim de sebäbi de alýan maşynymyz paketler, paket maşyn alnanda oň bilen barlanýar a tak hökman näme. Indiki soram taksi kemri hakynda. Taksi kemri ama uly haýp hem aldyk, heýt hem aldyk. Taksi kemrardy videomuz bardy. Dogry.
Näme üçin taksistler? Yani dünýädemi bilemokda ýöne kän Toyota ulanýar. Indi seret ýaňky Toyota Prius barada aýtdym men. Olar gibrid bolany üçin. Indi taksi kemrlar bar. Dubaýdan bize asnawno Dubaýdan gelýär taksi kemrlar. Amatly geleni üçin. Degimleri ýeňil bolýar, amatly gelýär-de bir probeg kän. Toyota kompaniýasy Dubaýa belli bir zat garansiýa berdi. Mysal üçin bize 3 ýyl paket alsak, 3 ýyl berýän bolsa ýa-da 100 müň kilometr ýa 150 berýän bolsa, olara has köpräk berdi. Sebäbi olar opdom köp zat aldy. Olaryň içinde gibrida bar, benzinam bardyr. Gibrida bildiň näçe taksi az ýaksa şonça gowy taksini amatly etmeliler. Kompaniýalar alýar o taýda. Taksi kompaniýalar ondan belli bir probekden soň satyp goýberýärler. Sebäbi uje garantiýasy dynýar-da, hmm. satyp goýberýärler geçen bahasyna. Ony alyp bärde sürýärler. Amatda oturýar. Oňam içinde gowy çykýan amma, erbet çykýan amma. Indi ýaňky sorag, näme üçin taksiler, taksi kompaniýalar Toyota-ny ulanýar, Toyota Camry-ni ulanýar. Ýaňky başdakylar amatly baha, maksimum gowy kaçysta döwülenok. Taksada döwülen zat gerek geldi. Alma sürmeli, maşyn durmaly, hereketde bolmaly, mydama. Onam olar opdom a galýan ekeni. Men bir sany taksi kemri taýynladym, şonda gördüm. Men olaň reňki sary gelýämi kaýdoten. Akasya asly zawod a eken ol. Zawod ak zadyň ýüzüne ýöne bir sary kraska sepdirler. Kapot galyrýaňmy şeýle işler ak. Bilemokdym şony. Maňa Toyota aldyrýaň bari.
Toyota al, Toyota alýaň. Toyota ýene bir gowy zat, näme üçin bizde ýaňky aýtmak lazym bar. Maşyn likwidni, likwidni sözüň manysyny bazar forex zat oýnaýanlar has gowy bilýänler, likwidni bolanda lýuboý wagt maşyn satyp bolýar. Toyota sen aldyň, satdyň. Bazar bahadan 500 dollar daşy arzan çykarsaň, 5 mundam duranok, ýörýär. Alyp gitýärler.
Mercedes näçe wagtda tikilmeli? 3 aý. Mercedes 3 aýda satdy. 3 aýdan hem daşy. Ito ýene arzan satdy. Häzir Toyota-ny çykar sen. 500 dollar jardan et. Bir mundam duranok. Men özüm kän satdym ha. Maňa obmeni lisiçka, babyçka, dut, kemri, ýaňky maşynlar gelýär. Ýyl täze maşynam, Amerikadan sargan maşynammy. Obmen edip goýberýän. Obmen edemde-de bäş ýüz dollar, dört ýüz dollar arzan alýan ondan. Arzanam çykarýan. Özüňiz gördüňiz, çykaran lisiçkalarymyz, babçykalarymyz bir günam duranok. Gön ýörýär. Alyp satarlaram alyp gidýär ýa. Diýip, onnoň özleri ojukbujuk ýerine seredip gymmadrak satýar. Her kim bir zat edýär-de. Dogry.
Aýtýan-a wideoda. Bir adam maşyny taýynlaýar, haýyrlanmak üçin, bir adam özüni amatly oturtmak üçin. Alýar, özi taýynlap çykdaýjy edip, özüni amatlyja oturtýar-da. Soň lübaý wagt satyp bilýär-de. Käbir adam hem taýynlaýar gowja edip, gowja bahada satýar.
Indi, indi, Daýkan ussat, ýene bir sorag. Toyota Alanyň gowymy ýa Lexus alanyň gowymy? Ýani ikisiniň zapçastlarynyň bahasy, zady, haýsy gowy seň pikirin? Elbetde Lexus gowy. Lexus ähli atdalaýyn gowudyr. Sana primer getirip bereýin. Iki müň bäşinji ýylda Lexus ES üç ýüz otuz bar we iki müň bäşinji ýylda Duty Camry bar. Ikisine seretseň dizaýny çalaja meňzeýändir. Ýöne biri komfortny ýumşajyk zat, biri amatly zat. Düşüniň, bärde uje puluňa görä, amatly zat alsaň, Toyota alýaň, birazjyk puluň bar bolsa, Lexus. Zapçäst ýagdaýlary Lexus-ka gymmadrak gelýär. Biraz. Sebäp Lexus bahasam gymmatda maşyn, bahasam gymmat. Toyota-nyňky elbetde arzanrak. Toyota hemmeler üçin Kak be. Lexus-a komfort isleýän bolja. Onda nem etseň bolýada, mysal üçin Mercedes-den düşüp Lexus-a münseň bolýa. Hawa, arkaýyn. Arkaýyn. Mercedes elbetde Mercedes. Hawa. Mercedes ol всегда Mercedes diýilýär. Mercedes BMW oň başga. Oň klasam başga, oň kaçestwasy, ýaňky komforty düýbünden başga. Tuturymy Mercedes-den başga. Hawa. Ýöne Lexus men BMW Mercedesden gaty yzda diýjekler. Hmm. Bir ädim yzda, ýöne 10 ädim däl. Bahasyna da seret. Paket BMW Mercedes 100 müň, paket Lexus 60 müň. Ha. 40 müň dollar razylykda var taýda. Köne Toyota almagym ya da täze Toyota almagym? Onu eýem adamdan özür şad etmeli. Täze zat, bir açık zapçasi gymmat bolýar. Ýagtyýarlyk zatlary bar. Ýagy has gymmatrak ýag guýmaly. Köne zada amatlyrak ýagam bolýar. Ýöne nesip bolsa Green Hill ýagymyz amatsyz bäş otuz çykmaz, täze maşynlara-da bolar. I gaty amatly bahadan çykar. Maňa şu wagt on kyrkymyz, on bäş kyrk, ýigrimi ellimiz bar-da, olaram dud kemra, palta kemra, Aziada-da guýsaň bolýar. Ondan uje on sekiz kemra, mysal üçin bäş otuz guýmaly. Beýleki goýurak bolýar, on kyrk. Näçe galsa, şonça goýulaşýar-da. Şondan obslužuwniýa zady, elbetde, täzäňki gymmadrak. Mysal üçin diýeli, ýöne primer, Dut Kemrda ýag çalyşýaň-a, korobkaň ýagyny. Sen diňe korobkaň ýagyny berýäň, ýagynyň puluny. Bar, setkajyk filtr çykýanka ojak. Ýigrimi bir Kemrda ýag çalyşsaň, ondan daşary ýene müň manat, ýagny köne pula bäş million tölýäňiz. Korobkany düşürýärler. Içiniň zadyny çalyşýarlar. Setkajyny goýýarlar. Ýagyny çalşyp, korobkany yzyna dakýarlar. Korobkanyň ýagyny çalyşmak üçin korobkany düşürmeli. Onuň üçin hem bag, aý sökmeliler aý ony. Ussalaram samud etmeýär ony. Ömrüňde bir maşyn almaly bolsa. Ýekeje maşyn. Toyotamy? Ýekeje maşyn sürmeli bolsa. Hawa. Ýok. Näme? Iki sany maşyn ömrüme sürüp biljek maşynym ýok üç sany maşyn üç maşyn ömrüme şo maşyn sürüp wapşe başga maşyna geçmejek maşyn birinjisi mersedes gelenwagen Elen wagen bolan daýy. Gelik şu ýerde goýarsyň. Ha, o bilýän.
3 AMG diýerler. Şol elbetde. Oňa meň pulumam ýetmeýär. Men ony bäri getirmem bilmeýär. Meň pulum ýetmeýär. Hiç wagtam ýetmeýär oňa. Belki bilemok ýetirim. Bilemok ýöne men alyp ýöne arzuwym şol. Ikinji. Hiç wagt satman ömrüme ýekeje maşyn sürüp biljegim. Lexus ES 350 Ultra Luxury. 2025 alfa. Hmm. Brown salon zat ya, rich salon ya, ak salon, gara olmasa olya. Ömrüme sürüp bilyan şony hiç wagt satman. Üçünjem jutur tayyki. Hmm. Bir tane Hytay maşyn. Yo hakyky ol reklama däl ýöne reально. Halal maşynam opşam kän maşyn sürdüm men. RX-am sürdüm, YS-am, Land 300-am sürdüm, Prado sürdüm. Ýöne opşam isleýän zadym da şol. Lan dutçyzam men gowaryan, täze pradanyam gowaryan bir. Onam aýdaýyn, mesele ýok, ýöne Nissan Patrol-a diýen halamok. Nissan Patrolmy ýa Lan dutçyz bolsa-da, ömürlik sürmeli bolsa, haýsy bolsa birini saýla diýseň, elbetde Lan dutçyz. Ýöne zat bardyr, Land Cruiser-iň Lexus warianty diýýärsiz, biz LX. Ol bolsa wapşe başga zat. Bu wideomyz-a bu soraglardan ybaratdy. Indiki wideomyzda Haýsy maşyn, haýsy marka gelsin ýa-da dowamy gelsinmi? Kommentariýada belläň. Hökman kommentariýada belläň oglanlar, haýsy soraglary açalyň, haýsy soraglar hakda gürleşeliň? Kommentariýada belläň. Bu-da biziň birinji formatymyz. Hawa. Size gyzykly bolsa, daýşa dowam edýäris. Dowamyny ederis.
Kanallarymyza-da agza bolmagy unutmaň. Hökman agza boluň.
Amanyň, meň kanalyma agza boluň. Laýk kommentariýalaryňyzy hem gollan. Janyň sag bolsun. Sag boluň.
Boldumy? Näçe minut boldy?